नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब जे भगवानक कृपा सँ अहाँ सब ठीक है तऽ चलू आइ हम अहाँ सभक लेल लऽ कऽ आयल छी क्लास दसम वर्गक अ, पाठ नंबर दो जकर शीर्षक अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा और हिनकर जे लेखक छथि ओ अछि भोलालाल दास तऽ चलू बेसी समय बर्बाद की करब आबै छी अपना लोकनि सीधे टॉपिक पर तऽ देखियौ आइ जे पहिलका क्वेश्चन अछि ओ अछि भोलालाल दास की छलाह मतलब पहिले पार्टमे हम अपना लोकनि जे छै ई चैप्टर चूँकि छोट छथि तऽ ताहि दुआरे जे छै लेखक पर छै आओर पाठमे जते भी प्रश्न मतलब बन सकैत अछि सबके हम आंसर आइ जान ले और पूरे व्याख्या के साथ अपना लोग क्लास में तो पढ़े लेने छी तो चलो देखियो आज के आज के जो पहलका क्वेश्चन है उ आज की भोला लाल दास की छला तो अपना लोग के पास चार टा ऑप्शन है कवि छला नहि इतिहासकार छलाह कि मात्रा मातृभाषा अनुरागी छलाह कि वैज्ञानिक छलाह ओना कवि तऽ हेबे करत लेकिन अगर अहाँ पाठ पढ़ब ओहिमे लिखल अछि मातृभाषा अनुरागी तऽ ताहि लेल एकर जे ऑप्शन हैत ओ भऽ जायत सी नहि चलू आब एहिसँ अगुलका क्वेश्चन अपना लोकनि देखब एहिसँ अगुलका क्वेश्चन अछि कि भोलालाल दासक जन्म कहिया भेलनि देखियौ ऑप्शन अछि अठारह सए पंचानवे ईस्वी में भेलैन कि अठारह सए छियानवे ईस्वी में भेलैन कि अठारह सए संतानवे ईस्वी में भेलैन कि उन्नैस सए ईस्वी में भेलैन तऽ हिनकर जे जन्म भेल छलैन उ भेल छलैन अठारह सए संतानवे ईस्वी में चलू एहि सऽ अगुलका क्वेश्चन अपना लोकनि देखब एहि सऽ अगुलका क्वेश्चन अछि कि भोलालाल दासक जन्म कतऽ भेलैन मतलब अठारह सए संतानवे ईस्वी में तऽ जन्म भेल छलैन लेकिन कतऽ भेल छलैन मधुबनी में भेल छलैन कि दरभंगा जिला के कसरौर ग्राम में भेल छलैन कि सहरसा में भेल छलैन कि पटना में भेल छलैन त एकर जे ऑप्शन भ जायत अ, भ जायत मतलब उत्तर जे है ओ हैत बी दरभंगा जिला के कसरौर ग्राम में जे छै हिनकर जन्म भेल छलैन चलू अपना अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अगिला प्रश्न छलनि कि छथि मतलब हुनकर पिताके की नाम छल देखियौ रामलाल छल चोआलाल छल कि शिवलाल छल कि हरिलाल छल तऽ हुनकर जे पिता छलनि हुनकर नाम छलनि चोआलाल अपना लोकनि एहिमे एगो आओर क्वेश्चन जोड़ब देखियौ हिनकर पिताके नाम छल चोआलाल आ माताके जे नाम छल ओ छल सकलवती की नाम छल माताके सकलवती नहि तऽ इहो क्वेश्चन अहाँ सब बना लेब नहि सकलवती भऽ जायत माताक नाम सकलवती मतलब हिनकर पिताक नाम अछि चुआलाल आ माताक नाम अछि सकलवती इएह बेर जोड़ि लेब हुनकर पिताक नाम आ माताक नाम की छल तऽ पिताक नाम भऽ जायत चुआलाल आओर माताक नाम भऽ जायत सकलवती चलू अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अगिला प्रश्न अछि कि प्राथमिक शिक्षा कतय भेलै मतलब जे एहि चैप्टरक लेखक छथि भोलालाल दास हुनकर जे छथि प्राथमिक शिक्षा कतय भेलनि तऽ भऽ जायत एकर ऑप्शन महिषी जेकि सहरसामे पड़ैत अछि एकर ऑप्शन भऽ जायत सी चलू आब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अगिला प्रश्न अछि कि मैट्रिक परीक्षा कोन श्रेणीमे उत्तीर्ण भेला ने भोला लाल दास जी मैट्रिक मतलब मैट्रिक जे परीक्षा होइत अछि ने जकरा लेल अहाँ सब तैयारी कऽ रहल छी 2027 में परीक्षा देब नहि उएह मैट्रिक अछि ने उएह कहै छथिन कि मैट्रिक परीक्षा कोन श्रेणी में उत्तीर्ण भेलनि द्वितीय श्रेणी में तृतीय श्रेणी में प्रथम श्रेणी में कि विशेष श्रेणी में एकर जे उत्तर हैत ओ भऽ जायत सी प्रथम श्रेणी में जे छथि भोलालाल दास जी उत्तीर्ण भेल छलाह आब देखियौ अगुलका क्वेश्चन अछि कि बीए कोन कॉलेज से कैलनि ने तो पटना कॉलेज से बीए कैलनि टीएनबी भागलपुर कॉलेज से कैलनि दरभंगा कॉलेज से कैलनि कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज से कैलनि तो एकर जे उत्तर है वो है बी ने टीएनबी कॉलेज भागलपुर से बीए कैलनि चलू आब देखै छी अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न एहिसँ अगिला प्रश्न अछि एल एल बी कोन कॉलेज से कैलनि नहि तऽ की हेतै एतऽ देखियौ ऑप्शन पटना लॉ कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय से इलाहाबाद लॉ कॉलेज से कि बी एच यू से एकर जे आंसर भऽ जायत ओ भऽ जायत सी इलाहाबाद लॉ कॉलेज से चलू आब अपना लोकनि अगिला प्रश्न देखब अगिला प्रश्न अछि कि ओकालती कहिया आरम्भ कैलनि नहि कहिया आरम्भ कयलनि से देखियौ वकालती कहिया आरम्भ कयलनि तऽ उन्नैस सए बीस मे कि उन्नैस सए तेइस मे कि उन्नैस सए पच्चीस मे कि उन्नैस सए तीस मे एकर जे आंसर भऽ जायत ओ भऽ जायत उन्नैस सए पच्चीस ईस्वी मे भोला लाल दास जी वकालती आरम्भ कयलनि नहि चलू आब देखै छी अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न अगिला प्रश्न अछि कि हुनकर निधन कहिया भेलनि उन्नैस सए पैंसठि ईस्वीमे भेलनि उन्नैस सए सत्तरिमे भेलनि उन्नैस सए पचहत्तरिमे भेलनि कि उन्नैस सए सतहत्तरिमे भेलनि एकर जे आंसर हैत ओ भऽ जायत डी उन्नैस सए सतहत्तरि ईस्वीमे जे छै हिनकर निधन भेल छलनि आब चलू अपना लोकनि देखै छियनि एक- एकर अगला प्रश्न कहै छै व्याकरण प्रबोध के लेखक के छथि देखियौ रामलोचन शरण छथि भोलालाल दास छथि विद्यापति छथि कि हरिमोहन झा छथि एकर जे उत्तर भऽ जायत ओ भऽ जायत भोलालाल दास नहि तऽ व्याकरण प्रबोधक जे रचयिता छथि लेखक छथि ओ अछि भोलालाल दास चलू अपना लोकनि देखै छी एहिसँ अगिला प्रश्न एहिसँ अगिला प्रश्न छथि भारत केहन देश अछि नहि भारत केहन देश अछि

केवल भाषा के विभिन्नता अछि केवल धर्म के विभिन्नता अछि केवल जाति के विभिन्नता अछि कि भाषा धर्म जाति वेशभूषा सबके विभिन्नता अछि एकर जे ऑप्शन हैत मतलब उत्तर हैत ओ भऽ जायत डी भारत मे भा भाषो के विभिन्नता छै ने केओ हिन्दी बाजैत अछि अपना लोकनि के मातृभाषा मैथिली अछि केओ भोजपुरी बाजैत अछि केओ ओरिया केओ तमिल ने केओ मलयालम केओ मराठी सभक प्रकारक भाषा के जे छै एतुका लोक बाजैत अछि धर्म नहि भारतके जे धर्म अछि ओ धर्म निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष अछि एतय कोनो धर्मके कोनो विशेषाधिकार प्राप्त नहि अछि एतय हिन्दू होय मुस्लिम होय सिख होय ईसाई होय ईसाई होय ने जैन बौद्ध सभक धर्मक मतलब बराबर अधिकार अछि जातियोमे उएह बात अछि सभ जातिके बराबर अधिकार अछि नहि वेशभूषा मतलब सभी सभक जे छै अछि सभक एतय विभिन्नता अछि तैं ताहि दुआरे एकर जे ऑप्शन हैत ओ भऽ जायत डी चलू अब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अगिला प्रश्न अछि दक्षिण भारत कोन दक्षिण भारतमे कोन भाषा बाजल जाइत अछि तऽ देखियौ पंजाबी कि गुजराती तऽ देखियौ दक्षिण भारतके लोग तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम इएह प्रकारक भाषा बोलैत अछि तऽ एकर जे आंसर हैत ओ भऽ जायत सी चलू अब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि महात्मा गांधी कोन भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक प्रस्ताव कयलनि मतलब कोन भाषा के तऽ अगर चैप्टर पढ़ब तऽ ओहिमे लिखल अछि महात्मा गांधी जी अटक से लऽ कऽ कटक तक मतलब कश्मीर से लऽ कऽ कन्याकुमारी तक घुमेलनि तऽ हुनका जे सबसँ बेसी भाषा जे ज्यादा उपयोग होइत होइत छल ओ छल हिन्दी नहि तऽ ई जे प्रश्न अछि कि महात्मा गाँधी कोन भाषाके राष्ट्रभाषा बनेबाक प्रस्ताव कयलनि तऽ एकर जे आंसर होयत अंग्रेजी नहि होयत गुजराती नहि होयत हिन्दी नहि होयत बंगला नहि होयत की भऽ जायत हिन्दी नहि हिन्दीके प्रस्ताव कयलनि कोन महात्मा गाँधी जबकि महात्मा गाँधीके राष्ट्र मातृभाषा छलनि गुजराती चलू

मानि चलू अंग्रेजिए कहल जाइत अछि तऽ कहै छै तिरभाषा सिद्धांत अनुसार प्राथमिक शिक्षा कोन भाषामे हो तऽ अंग्रेजीमे हो हिन्दीमे हो मातृभाषा हो कि संस्कृतमे हो तऽ एकर जे ऑप्शन हैत ओ भऽ जायत सी मातृभाषा नहि चलू अब अपना लोकनि देखब एहिसँ हुनका प्रश्न कहै छै मातृभाषा ओ राष्ट्रभाषा एक दोसर के की अछि तऽ देखियौ मातृभाषा राष्ट्रभाषा एक दोसर के विरोधी नहि अछि पूरक अछि नहि पूरा कहै छै एकर ऑप्शन है बी अहाँ सब जे छै बढ़िया से एकर नोट्स बनायब आ एकरा तैयारी कऽ लेब चलू देखियौ आब कहै छै भारतवर्ष कहिया स्वतंत्र भेल मतलब अपन जे देश अछि भारत ओ स्वतंत्र कहिया भेल उन्नैस सौ पैंतालिस में भेल उन्नैस सौ छियालिस में भेल उन्नैस सौ सैंतालिस में भेल उन्नैस सौ पचास में भेल एकर जे ऑप्शन है तो भऽ जायत सी उन्नैस सौ सैंतालिस ईस्वी में जे अपन देश अछि ओ स्वतंत्र भेल एहि सॅं पहिल पहिले अपन देश जे छलनि ओ पर परतंत्र छलनि मतलब हिनकर जे अधिपति अधिपति छलनि ओ अंग्रेज छलनि चलू देखियौ अगिलुका प्रश्न देखियौ कहै छै उन्नैस सए सैंतालिस पर्यंत भारतक अधिपति के छलाह तऽ मुगल छलाह फ्रांसीसी छलाह अंग्रेज छलाह कि पुर्तगाली छलाह एकर जे उत्तर होयत मतलब ऑप्शन होयत ओ भऽ जायत सी अंग्रेज नहि 1947 पर्यंत भारतक अधिपति अंग्रेज छलाह चलू अब एहिसँ अगुलका प्रश्न जे छै अपना लोकनि देखब अगिला प्रश्न अछि कि वर्धा योजना किनका अध्यक्षता में बनल देखिए वर्धा योजना महात्मा गांधी के अध्यक्षता में बनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में बनल कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में बनल कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनल एक जो ऑप्शन है तो भजत सी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में जो वर्धा योजना बनल छलै चलू आब देखब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न कहै छै राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा भेद कोन देशमे नहि छै नहि की कहै छै देखियौ कहै छै कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा भेद कोन देशमे नहि छै

अगिला क्वेश्चन अपना लोग हम देखब अगिला क्वेश्चन अछि कि भारत केहन देश कहल जाइत अछि छोट देश महादेश जकाँ विशाल द्वीप देश कि मरुभूमि देश तऽ देखियौ भारत जे छै महादेश जकाँ विशाल अछि नहि भारत जे अछि महादेश जकाँ विशाल अछि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अगिला प्रश्न अछि कि भारतमे ककरो भिन्नता अछि मतलब कथीके भिन्नता अछि हैत केवल धर्मके अछि केवल जातिके अछि कि धर्म सम्प्रदाय जाति लिपि सभक विभिन्नता अछि या केवल लिपिके अछि तऽ की भऽ जायत भारतमे धर्म सम्प्रदाय जाति लिपि सभक भिन्नता अछि चलू अपना लोकनि देखब एहिसँ अगुलका प्रश्न एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि कि दक्षिण भारतक कोन भाषा उन्नत अछि मतलब देखियौ ई क्वेश्चन दू दू बेर लागैए भऽ गेल दक्षिण भारत भारतमे मतलब कोन भाषा उन्नत अछि पंजाबी तेलुगु मलयालम कन्नड़ मैथिली की भोजपुरी तऽ एकर आंसर भऽ जायत बी तेलुगु मलयालम आ कन्नड़ नहि चलू अब अपना लोकनि देखब एहिसँ अगिला प्रश्न एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा पाठमे मुख्य प्रश्न की अछि मतलब कथीके बारेमे चैप्टर अछि राजधानीके बारेमे अछि कि राष्ट्रक भाषा की हो कि धर्म की जनसंख्या तकर आंसर भऽ जायत बी राष्ट्रक भाषा की हो नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोकनि कहै छै भारत कति वर्ष धरि पराधीन रहल मतलब कहिया तक भारत पराधीन रहल

अंग्रेजी भाषा के जे छै राजभाषा बनौलनि मतलब अंग्रेज के बारे में कहल गेल अछि अंग्रेज जे छै अंग्रेजी भाषा के राजभाषा बनौलनि अब देखियौ एहिसँ अगुलका प्रश्न की अछि किछु नेता लोकनि अंग्रेजी भाषा के की मानलनि तऽ नेता लोकनि अंग्रेजी भाषा के की मानलनि उपयुक्त मानलनि अनिवार्य कि अनुपयुक्त कि श्रेष्ठ एकर आंसर भऽ जायत सी नेता लोकनि जे अपन देश के नेता लोकनि छलनि ओ अंग्रेजी भाषा के अनुपयुक्त मानलनि नहि मतलब अंग्रेज के द्वारा जे अंग्रेजी भाषा के राजभाषा बनाओल गेल छलनि ओकरा अनुप अनुपयुक्त बुझलनि अब देखियौ अपना लोकनि के अग- अगुलका प्रश्न अछि कि महात्मा गांधी के मातृभाषा की छलनि तऽ महात्मा गांधी के मातृभाषा हिंदी छलनि कि गुजराती छलनि कि बंगला छलनि कि मराठी छलनि तऽ एकर आंसर भऽ जायत बी महात्मा गांधी के मातृभाषा गुजराती छलनि कियाकि हुनकर जन्म दू अक्टूबर अठारह सए उनहत्तर के गुजरात में भेल छलनि चलू अगुलका प्रश्न देखब अपना लोग कहै छै महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा रूप में कोन भाषा के समर्थन कयलनि तऽ अंग्रेजी है संस्कृत है हिंदी है कि गुजराती है तऽ महात्मा गांधी जी हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन कैलनि नहि एकर आंसर भऽ जायत सी चलू आब अपना लोकनि एहिसँ अगुलका प्रश्न देखब आब एहिसँ अगुलका प्रश्न अछि कि गुजराती भाषाके विशेषता की अछि तऽ देखियौ लिपि नहि अछि कि साहित्य नहि अछि कि अपन लिपि आ अपन साहित्य अछि कि केवल बोली अछि तऽ अपन लिपि आ साहित्य अछि तऽ कोन भाषाके गुजराती भाषाके तऽ ताहि दुआरे एकर आंसर जे होयत की भऽ जायत सी भऽ जायत

एक भाषा पर आधारित अछि द्वि भाषा पर त्रि भाषा पर कि बहु भा बहु भाषा पर तऽ एकर जे आंसर होयत ओ भऽ जायत सी नहि वर्धा योजना त्रिभाषा सिद्धांत पर आधारित अछि तीन भाषा अछि मातृभाषा राष्ट्रभाषा और मित्र विश्वक भाषा चलो अगला प्रश्न देखियो त्रिभाषा सिद्धांत में कौन कौन भाषा शामिल है देखियो आब त्रिभाषा सिद्धांत के आंसर इहा में हो जाए केवल हिंदी मातृभाषा राष्ट्रभाषा की विश्वक भाषा केवल अंग्रेजी

एहि लेल जे नेता लोकनि स्वीकृत कयने छलनि ओ पहिले अंग्रेजी छलनि लेकिन बादमे संविधानमे लिखल गेल कि अंग्रेजीके बाद हिंदी भऽ जाय तऽ इसमे एहिमे ई जे क्वेश्चन अछि कि सरकारी काज कोन भाषामे हो तऽ हिंदी है एकर आंसर मतलब सी भऽ जायत चलू अगिला प्रश्न देखियौ अगिला प्रश्न कहै छै कि अंतर्राष्ट्रीय काज लेल कोन भाषा पढ़ल जा सकैत अछि अंतर्राष्ट्रीय काज कार अछि देखियौ हिन्दी मातृभाषा अंग्रेजी वा अन्य व्यापक भाषा की संस्कृत एकर आंसर भऽ जायत महोदय हटि गेलखिन

सी अंग्रेजी या अन्य व्यापक भाषा में ठीक चलू अपना लोग देखब एहि सब अब उनका प्रश्न की कहे छै कि संविधानक अनुसार उन्नैस सौ पैंसठ से कोन भाषा राष्ट्रभाषा होयबाक छल तऽ अंग्रेजी छल उर्दू छल कि हिंदी छल कि भोज गुजराती छल तकर आंसर भऽ जायत सी हिंदी चलू अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न देखब एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि त्रिभाषा सिद्धांत की स्पष्ट करैत अछि तऽ केवल राष्ट्रभाषा केवल मातृभाषा कि तीनूके सामंजस्य कि अंग्रेजी अनिवार्य तऽ पढ़लहुँ रहे अपना लोग एहिसँ पिछुलका प्रश्नमे त्रिभाषा सिद्धांत मातृभाषा राष्ट्रभाषा आ विश्व भाषाके सिद्धांतके स्पष्ट करैत अछि तऽ की है तीनू भाषाके सामंजस्य मतलब ऑप्शन हो जायत सी चलू एहिसँ उल्का प्रश्न पढ़ब मातृभाषामे शिक्षा किएक आवश्यक अछि देखियौ समय सब व्यर्थ होइत अछि प्रतिभा के विकास होइत अछि होइत अछि परीक्षा आसान होइत अछि नौकरी जल्दी मिलैत अछि एकर भऽ जायत प्रतिभा के विकास होइत अछि नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न पढ़ब मतलब एहि चैप्टरक लास्ट प्रश्न अछि अंतिम प्रश्न अछि ई की कहैत अछि देखियौ कि मातृभाषा बुनसँ की भरल जाइत अछि सागर भरल जाइत अछि राष्ट्रभाषा के सिंधु की नदी की तालाब एकर आंसर भऽ जायत बी राष्ट्रभाषा के सिंदूर एहि प्रकार सँ अपना लोकनि लेखक लेखक सँ सम्बन्धित आओर पाठ सँ सम्बन्धित जते भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ बनि सकैत अछि ओकर अपना लोकनि उत्तर जानलहुॅं तऽ ई क्लास एतै समाप्त होइत अछि जय मिथिला जय मैथिली जय बिहार